Nɔvitɔdzinɔla lɔlɔ̃tɔ, mído gbe na mi to mía Fofo, mía Dela, Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mígava do emɔa nu. Eye ameke be gbewo mi le seŋ dia enye mia nɔviwo dɔgbedela Emmanuel Diama Awudja ƒe ŋkɔe mi le se. Ya ga sɔ nusianu be gɔmedjeye de asi na Mawu. Fofo Mawu ŋusẽwo kata tɔ mi de akpe na wò. Bubufiala, míkafu wò, mísubɔ wò, míyra wò, mído wò ɖe dzi, elabena amenuvevea gasu mía si, bena míagava tsɔ wò nya na dukɔ la. Papa, mísɔ mía ɖo, mítsɔ, míbɔbɔ mía ɖokui ɖe ŋkuwò me. Dɔwɔnu ƒo mínye le asiwò me, bena wò ŋutɔ àgazã mí, eye àsɔ ƒo nu ƒo na ame ɖe, asɔ de afɔ afɔ dzi na ame ɖe, asɔ fia mɔ ame ɖe, Be nane ba kpɔ agbe. Ta papa mi sɔ nu sia nu ƒe gɔmedie kple dzi yi ɖe asiwo me. Mi sɔ edzi ko dza se nya to se nu gble ɖe asiwo me. Mi gba sɔ dɔwɔtɔ kpata le mɔ ya emɔ ya nu de asiwo me be na wo ŋutɔ a kpɔ wa ta. Kplɔlawo de asiwo me eye mɔ wo ŋutɔ tsɔ mi sɔ de asiwo me be na wa ba nane tsɔ nu sia nu be nu sia nu si mi a ŋdi ya la ne ba nye wo Mawu ɖeka ƒe ŋti kɔkɔe. Mído gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.
Enyɔ todzinɔlawo fishike wole o, aƒe me wole o, agble me wole o, dɔwɔƒe wole o, kɔndzi wole o, lɔri me wole o, Mawu neyra wo eye Mawu ƒe ame ƒe ŋu to na wo be nushike míagblɔe la, egbe la nage ɖe eto nyuie me eye nasɔsɔ dedɔwɔwɔ me. Mawu ya eba kpɔta le agbe, eba le kpɔtɔ le ƒea me nu. Yesu Kristo be ŋua exɔasi gbogbo ŋutɔ drana ame lo kɔna ame ŋuti nana dzi yeyea ame wɔna wo miabe to na miame to se nu na mi. Tsita mi da kpe na Mawu lo ɖekimi sia be agbe ta, agbe ƒe agbe ta kple srɔ̃a kple viawo kple eh, yeƒe hadɔwɔlawo katã ƒe agbe ta. Ena le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, Mawu neyra mi. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me la mi ke to mi ase nu si ke Yehowa da gblɔ egbea ne ale le asi asɔti dɔa me abe ene. Egbe la mi sɔ la mi ƒom kpɔ ku ɖo dze si ko ɖena sɔ fiana fiƒode le ƒomea me alo fiƒodewo le ƒomea me. Mi ƒom kpɔ ku ɖo eh, luvɔ me ƒe abi Amoreo le aɖe dzidzime sɔ dzidzime la woaƒe luʋɔ me xɔ abi ale gbe na ale gbegbe bena wodona dɔme se kpɔna dziku, wowɔna kpanye, wosesẽna tame le tete ame gɔmeɖuɖu enu vivi vovovowo kaka na bena ame gbogboa le hame gbea enya ŋute le yiyim nuka ŋuti o. Woaƒe luʋɔ me xɔ abi sɔ dzidzime sɔ dzidzime, woatɔ xɔ abi, ɖeviwo tsã xɔ abi Tɔgbuitɔgbuiwo nenema me wo nɔewo hã akpanya ko wɔna na tame sesẽ koe, eye ke woatsã woadzi ye tsã, ale vevie trɔ dzime vɔa kea, nenema nyɔnua Eliba ɖe yie dzi. Eye evelia nye ƒonuƒo ku loo, edɔ xɔ, edɔ adomenyinyi nu, edɔ lele ƒe adomenyinu nu, ye gblɔ dɔ lele vivi vovo ɖo, ame ɖewo lea, atike sia ɖeko va bɔbɔ nɔ anyi le gbɔ, wo ɖana kaka etsina kɔ, e, ame ɖewo lea, ŋkuvi medɔ ye ame ɖewo le adɔme dɔ, ame ɖewo le afɔ sukle vivi ƒe dɔ lelewo, ame ɖewo dzi dɔwo, edzi se vevewo, nuwo ku tɔ kekeŋ gbogbo dɔ ɖewo lea, eso fiƒode le ƒomea gbɔ. Vɔa egbe la, míayi ɖe etɔ̃lia dzi, dzesi tɔ̃lia ƒe gbe sɔ fiɔ bena, fiƒode le wɔ dɔ le ƒomea me alo ele wɔ dɔ le ƒomeawo katã me la, ele abe ne wogblɔ be fiƒodea menye ame ɖeka ƒe dɔlele ye ɖe sɔ fiɔ be enye fiƒode o, Ele gɔme be ne sɔ agbetɔ amewo da lea, agbetɔ ame enyi la léna edɔa pɛpɛpɛpɛ la, eɖe sɔ fia be fiƒode le le wɔ dɔ le ƒomea me. Egbe la, míaƒo nu ƒoƒu ɖo etɔ̃lia ŋuti. Tɔ̃lia le gblɔ be na ekoɖoɖo alo vimadzimadzi, ŋusume ƒe dɔlélewo kple nyɔnuwo ƒe kuxiwo Nyɔnu gbogbo ɖewo lia, woɖo kuxi gbogbo ɖe ŋutɔ eye nusi tsãtɔ le eye míva ƒo kpe ku ɖo koɖoɖo alo vimadzimadzi nusi ƒe dɔlélewo kple dɔléle blibo alo kuxi ƒe bubuawo si ke wokuna ɖe nyɔnuwo ŋuti. Biblia na mínya le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia eta blaeve vɔ enyi kpukpuiwoe nya le gbɔgblɔm bena, Mahe nase la, ele gblɔm bena, aɖi wò dɔmevi nu. Aɖi wò dɔmevi nu. Vɔ Biblia na mínya be aɖi wò dɔmevi kple wò agblemenukuwo kpakple wò vinɔ, enyinɔwo kple wò alẽwo nu. Vɔ míasɔe kpui ɖe gbɔ be aɖi le wò dɔmevi nu. Egɔme nu si ke Biblia gblɔa, Mawu ye le dɔmeviɖoƒe ƒe nya ku ɖo. Eka mi gbe be mase to ŋu nɛ o? Eƒo nu ƒo le zã kpawo, eƒo nu ƒo ŋkeke kpawo. Eye nu si ko mído sia enye be míva le zu etɔ̃subɔlawo. Míte asi Mawu gbagbeawo va le subɔ Mawu, emawu, ati kple kpewo, etɔwo kple nɔviawo la. Ena bena eka Mawu gblɔ nya la, eƒo nu gbogbo ɖewo le eɖi le woa ŋuti. Ena be nyɔnu ɖewo la, ne wodze aɖo asi anya, eɣli ɖina, adɔme ɖuna wo. Le ƒomea mea, nenema ko woyinɛ woa. Ƒomea me nyɔnu sia nyɔnu yi ke nele ƒomea me la, ebe ne yeaɖo asi anyi menɔna abɔtɔe ɖo. Vevesese, aɖukliɖuɖu, ehuɖeɖe, enu hamehame ke nana ɖee sɔ fiɔ bena le ƒomea me la, ame sugbɔ tsi asi, ame sugbɔ ɖo ƒɔ ɖo kuxi le gbogboa me elabe fiƒodea ge ɖe ƒomea me. Ne wogblɔ bena, Biblia na míenya bena, Aɖi wò dɔmevi Ti la wole gbɔ adɔme ƒe nya. Ŋkɔe nye adɔme. Nyɔnu ya vidzidɔ ye le esi eye ne nua dzɔ nenema vidzidɔ me ye enya dzɔna le eye dzesi gbogbo ɖe ɖenɛ so fiana be ame ɖewo le nyɔnu me xɔ abi na wo. Manye dona ƒo nɔ gbogbo ɖe ŋutɔ. Manye avrɔkise tame ɖe enyi ke woyɔna be le fransegbe me bena trichomonas. Wa bɔ gbegbe mea nye minya ko yɔnɛ vɔa ba wa edzi dza mi gblɔna be manye manye manye manye manye avrɔ kui enyi vɔa ƒomea edzɔ kudo ƒomea etɔ kple nɔ eviwo kekeŋ la gbogbo tɔ wo xɔnɛ ale gbegbe be na nusiɔ eyi nɛ edzi wo danɛ wo wɔna ɖesiaɖe vɔa eba kpɔtɔ le mia nyɛ be na ƒomea la abi sia alo manye sia la meso ŋɖe gbɔ eso enukafi ƒode gbɔ. Ame ɖewo lia ye ŋugblɔ sã ne wodza ɖo asi anyia wonɔna bɔtɔe ɖe na wo. Vevesese kple aɖukli ɖuɖu ye woda gbewo nu wowɔ tsike ku nuwo kekeŋ vɔa eba kpɔtɔ ɖe edzi. Kpɔtsia koe nye bena wòanya bene nusia le eƒe agbe mea gbedodoɖae Yesu ƒe ŋu ɖeka koe te wɔna dɔ sia. Ame ɖewo lia Evi kuku ko dzi na ɔmu dzi vi leke kpɔ no kpe fɔ fu kpe dza dzi vi kpɔa evi kuku no mu wɔ dɔ nɔ ɖeɖe via ɖe oa aha ola dzi kuku ko ame ɖo gbogbo ɖo lea nene ma ye o dzi na evi kuku esan kple ke le egɔ be ne kpe dzɔ gbe kpɔa evi kuku ko ɖe na o dzi na eya ame ɖo lea no dza wɔ gbɔtɔ dɔa tame gbogbo va na axoe Susuwo zuna kliakliakliakliaklia elabena ame ɖeka sena veve le woa dɔ me. Galoma nyɔnuwoe sena vevea. Wa nu siawoa, menye be nu do go ɖe nu ŋu kpoe o. Nuɖe le ŋgbe dome nenema be nu sia. Ena be ame sugbɔ le woaƒe agbe me la. Ŋ, ame sugbɔ le woaƒe agbe me. Sutu, e, nu ka kpɔm akpɔ ɖe eŋu. Nyɔnu gbogbo ɖewo le la, le xexea me la, e, monɔna bɔtɔe ɖe na wo o. Monɔna bɔtɔe ɖe na wo o. Avi be nyae nyi. Eye afi ƒe nyae nye, ame aɖewo lea, womate ɖe srɔ̃ le woƒe agbe me o. Womate ɖe srɔ̃ le woƒe agbe me o, elabena eva va nyi gbe ɖeka gbe ata si nɔ ɖe eka bi dzia, egbɔ ŋka dzɔgbevɔ̃e ƒe nya be asu kpee ye nɔ eye asu kpea medze edzi ne ye o. Ŋuti ta yeƒe dzidzime ɖeke maɖe srɔ̃ le eƒe agbe me o eye womadzi tsã o. Kpɔ nu siawo la, Eɖina ɖe ame gbogbo ɖe ŋuti. Ame gbogbo ɖewo nu do go le dɔ ya na mea. Eva vɛ na eme bena tasinɔ alo ame ɖe ƒo fi do ƒomea bena nu si ke wowɔ kudo yemɛ vi alo nu si ke ne dzɔ ɖe ye dzi la mava dzɔ ɖe yemɛ viɖe dzi o koa, egblɔ nya li eye nya sia zu ŋusẽ eye gbɔgbɔwo do ŋugbe nɛ ale gbegbe mate fɔe tsã kaka dzi tsã o. Eye ame ɖewo lia, dziku, adzi aku, adzi vi aku la, Nyi enu enyi o. Enu enyi le ƒomea me. Nu sesẽ enyi le ƒomea me. Ke wɔ mɔ ŋ kpɔɛ be deshi do kaba oa, ele aba kpɔtɔ nɔ wɔ dɔ le enu gɔnmɛ. Sɔ ye ji anu suwo can ƒe dɔlele vivivovoɔ tsɔ na anyi ke de sɔ fiɔ be na woaƒe nu su mea, enua me wɔna dɔ nyuiɖe o. Wo yi kɔdzi, wo yi dɔyɔƒewo, wo wɔ dodokpɔ gbogbo ɖe na wo. Wo wɔ dodokpɔ nɔ nusuwoa, wo wɔ dodokpɔ nɔ nyɔnua. Woame vea wo le nyuiɖe. Ʋa, ŋ-ŋ, vidzidzea sɔ agbã, alo nyɔnua mee enyaa le, alo ŋutsua mee enyaa le, ale gbegbe bena ƒome sia la mebastrena vevie o. Le ƒome sia la, gasiagame aɖukliɖuɖu, vevesese, ne nusiawo le do ta la, alo nusiawo le ɖe sɔfiɔ la, ehiã be míayi mía ɖokui me. Ehiã be míabu susu, míadzi ɖe Mawu ƒe ŋkume, Mawu si ŋusẽ le, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la, enya nu siawo katã, eŋuti ta ele dim míava ye gbɔ. Ne míeva ye gbɔ kpɔa, nu si ke nye nua la, míla kpɔe do dzesi do. Mele bɔtɔe alo egbea na be ƒome gbogbo ɖe yewo gbã, asu kple akaka, womele se nu ɖekeke gɔme o. Kpɔa eɖe sɔ fiã wo bena nuɖe le dzɔ le esɔleƒea. Enyi etɔ̃lia, enelia, dzesi enelia la ke nyi vevesese kple aɖukliɖuɖu gã la. Míeyɔe bena ƒomegbagbã kple nukatimaa. Woakaka, woakaka nusua la dzo agblẽ nyɔnua da ɖe alo nyɔnua la dzo agblẽ nusua da ɖe alo ƒomea le pɛpɛpɛ vɔa nusua ya ele kaka akɔ ɖe se wa nyɔnua le agɔe agɔe te ɖe su Wòaɖe yɔ tsi dome. Vɔ ne aɖe sɔ fiɔ bena fiƒode sia la, ewɔna dɔ tona emɔ geɖe dzi, tona esrɔ̃ gbegbe alo akaka esrɔ̃ la kaka alo ƒomemama alo e nugɔnmasemase le tadodo si ke le ŋutsua kple nyɔnua dome alo ƒomea ekaka ƒomea ma alo ema ame ɖe le didiƒe Eye ame ɖe le, ame ɖe ŋu, eŋu dze si ɖevi, ɖevia ŋu dze si woa tɔwo o, alo ŋu dze si woa nɔwo o. Eye va yi dzi la, kpɔ ɖe nu, ee, nu ka te ma, wobiɔ nyɔnu ta, mi dzidzɔa, srɔ̃ ɖeƒea mi te va o, wobiɔ ta, wona agba, vɔa mi te va va eme o. Alo lɔlɔ̃ manɔ ƒomea me alo enyagbɔgblɔ nyuiwo meli o, eye ɖevi siawo la, wozu ŋkɔ. Ɖevi siwo dzi le nɔnɔme sia la, wozu aglãdzela viwo, wodze ŋutasẽla viwo, wodze vevesese gã aɖe me ale gbegbe be wode asi wo wo ŋutɔwo, wozu nuka woatɔ, wole woatɔ ɖokui si. Nukae va dzɔna? Biblia na míenya bena le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia me kpukpui blave vɔ nyi eta blatɔ̃. Egblɔ be, A, abia nyɔnu ta, ke nutsu bubu agblẽ. Abia nyɔnu ta, ke nutsu bubu agblẽ. Baba hlẽ ke. Abia nyɔnu ta, ke nutsu bubu agblẽ. Biblia ye gblɔe. Ne míɖe susu ku ɖo nusiɔ ŋutia, míakpɔɛ do dɔshido bena ku ɖo sɔ gbegble ƒe nuiɔ ŋuti la, ne míkpɔ míabe mɔwo dzi, ne míkpɔ míabe aƒewo me kaka yi ɖo gaxɔ me la, ɖevi gbogbo ɖewo lia, woti mɔta, ɖevi gbogbo ɖewo lia, wozu nubiɔla, ɖevi gbogbo ɖewo lia, wotsi asiwo me, etɔ le woasi, enɔ le woasi, vɔ aleke asu ƒea menyɔ Wa ɖevi siawa wo kahlẽ eɖo zu gbevu eh nga ganki agla dzelawo ko le gble nu le eh nɔnɔ me le dua me. Ŋke ŋti o elabena eh tɔa ele tso wa me le ŋke nɔ fiƒode ɖe ge ɖe le ƒomea me bena ne wodzi vi le ƒomea me la, ɖeviwo meɖona ta o, ɖeviwo mekpɔna ŋkume o, ɖeviwo le se ke wotsi gome, womate ŋu te se nu ɖe kpetɔ gɔme o, ale gbegbe bena Biblia na mínya bena le Mose ƒe agbalẽ ta nukakpukpui nua atɔ̃lia eta blibo blaeve vɔ eve kpukpui blatɔ̃ vɔ evea, egblɔ le. Woatsɔ vinyɔnuviwo atso viwò ŋutsuviwo kple viwò nyɔnuviwo na dukɔ bubu. Wo ŋkuwo akpɔe, eye woanɔ dzodzrom ta ŋkeke blibo la katã, gake womele, womele wo ŋusẽ te o. Woatsɔ Viwò ŋutsuwo kple viwò nyɔnuwo na dukɔ bubu, wò ŋkuwo akpɔe, eye wòanɔ dzrowòm ŋkeke blibo la katã, gake womele wò womele wò ŋusẽ te o. Eɖe sɔ fiɔ bena ƒome sia si ke gbegblẽ ge ɖe ƒomea me la ŋuke va hena, elabena wodzi vidzo, nyɔnuvi le asiwò, ŋutsuvi le asiwò vɔa, esrɔ̃ɖeɖia zu akpa. Wozu nu gbegblẽ ge ɖe ƒomea me. Ke be womate ŋu aɖe srɔ̃ o. Womate ŋu aɖe srɔ̃ le woƒe agbe me o. Elabe fiƒode sia la, eta ŋusẽ ɖe ƒomea dzi ale gbegbe bena, e, wòle adzi vidzo vɔ mí tɔwo. Eye Biblia va na mínya bena, e, Mose ƒe agbalẽ etame atɔ̃ kpukpui blaeve-vɔ-enyi blaene-vɔ-ɖekɛa egblɔ bena, Adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ke womanyi tɔwò o, elabena woɖe wo aboyowo. Adzi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ke Womanyi tɔwò o, elabena woɖe wo aboyo wo, woɖe wo aboyo wo, elabe wotsi aboyonyigba dzi. Leke wotsia aboyonyigba dzi ɖo? Míkpɔ ge fia. Eye aboyonyigba dzi gbogbotɔ ɖevi gbogbo ɖewo lea, alo etɔ ƒe nu siwo wodo sia, eɖi ɖe ɖevia ŋuti gbogbo ɖe ale gbegbe bena eƒomea kaka, ƒomea ma eye vevesese ge ɖe ɖeviwo ƒe edzi me. Ne míekpɔ ɖeɖe si to Apolo me la, etɔ mele o. Ne ɖevia gbɔ so sukulu la, ŋdza kpɔ etɔ o. Ne ŋkpɔ mama oa, ela kpɔ tasia alo navia alo naga. Ɖevi sia la, leke la nɔ ɖo? Leke ɖevi sia la nɔ ɖo? Ɖevi lelewo si Vɔ ŋ djesi watɔ ɔ, ŋ kpɔ watɔ kpɔ ɔ, ŋ kpɔ watɔ be kɔla djɛ ele lo yibɔ ele alo ɣe ele ɔ, ŋ kpɔ kpɔ wo si ŋ djesi watɔ ɔ. Eɖo lea wo si le ƒomea me ke watɔ me sɔ ɖe leke le me ɔ, ele aƒea me. E kpɔna ɖeviɔ duu, ŋ sɔna bele leke na wo e gbɔ va, kalo mɔ a nɔ ahamu ʋuʋlu le, kalo mɔ la gbɔ va kple djiku Ɖeviawo nya nenema me nua, ɖeviawo nɔna azɔge kpoo anɔ kpɔa woatɔa ye, woanɔ ye hũa esɔ akpa. Eva le yie dzia, nuke vava vana eme gbogbotɔ gena dzona aɖi tama me kpekui ye wova zuna nu bubu ne edua alo dukɔa. Wode nua aha me, wode nua aɖi tama me, eɖewo nu, eh, mía ma ha sesẽ, edua me ma ha sesẽ o kaka wogblẽ kekeŋ. Ne woyi du ɖewo mea alo woyi kɔƒe ɖewo mea, ne wokpɔ amewo le kɔƒea mea, enu to biã na wo katã, alɔago ti ɖe tɔbɔtɔbɔ ale gbegbe bena aha gblẽ wo katã. Aha gblẽ ɖevi gbogbo ɖewo. Aɖi ta mana be egbea ame gbogbo ɖewo lea, woko Mawu na wo nunya, Mawu na wo sidzedze be woazu nu ɖe le dua me la, ku ɖe ƒomea ƒe nuɖoanyiwo me la, ɖevi suewo la, wogblẽ katakpata. Ne woyi kɔ ɖewo me alo yi ɖe mɔdodo ɖewo dzi la, wòle akpɔ ɖevi siawo womu gbe kui. Ekɔ ɖewo me ya, kɔa me gblẽ do gbe kui, sasa kple yɔyɔa katã. Nu sia nyi fiƒode gã aɖe. Ge ɖe eƒomea me, kplɔ ɖevi suewo to le aƒe me. Eɖewo lia, wodze gbe etɔmanya ƒe enɔmanya ƒe Ɖeko be nèloa, mìkpɔna ɖewo gbe abe eɖewo dina be asɔ aƒua ayi ɖo ablotsi be dzoa me. Nukae va dzɔna gbogotɔ kuna tsina aƒua me? Nukae dzɔ? Ƒomemewo so. Ƒomemewo so. Vɔa ƒomea, ɛɛ, ŋɖewo li gblɔna be ne nu ɖe mele asiwò oa, ŋɖewo lia mèawɔe o. Ne nɔnɔme ɖe le asiwò, ega mele asiwò alo nɔnɔme mele asiwò oa, ŋɖewo lia womewɔnao. Vɔ ne ame ɖewo le ga le woa si, nɔnɔme nyui le woa si vɔa, ku ɖe fiƒode sia ŋuti la, ɖevi sueawo tsia asi. Le míaƒe sukulowo ke mí fiana nu lea, mí kpɔna gbogbotɔwo. Gake mɔ eŋe na mí se vevesese enye na bena sukuviwo anɔ nenema ne wobiɔ ɖewo lea, ye tɔ me le o, ye me dze si ye tɔ o. Eɖewo le abe ye mama gbɔ ye le, eɖewo le abe ye le ame ɖe gbɔ yi ke amea le zã ye. Ɛ̃, amea zãna ye, amea dona funyafunya ye. Esena veve. Ame sia ame va trɔ dzimea ɖe. Ne trɔ dzimea ɖe, leke eƒe dzimetɔtɔ la nɔ ɖo? Nya biɔ se. Eva va na eme be ɖewo lia, wodzina wuna wo ɖokui. Meɖo ŋku be na ɖevi ɖewo lia, eva ɖo ga ɖe mea, wonu simiti si ko dona gali ɖe sie nea, enu, eku. Eɖewo lia, etɔ kakra wo ɖokui. Le vɔ mía gbɔ le Afrika le fiya, wogblɔ be wogblɔ be agbe baɖa nyɔ ŋku. Vɔa le ablotsi le yewo gbɔ ɖea, galo mɔa ɖewo lia, mia mlɔna afi ma gakowo me. Eɖewo lia wotɔna zua eɖokui, enuwo dzɔna. Ame ɖewo lia wodena ka ve kuna. Anya be ɖo ga ɖe me fi ƒodea eɖo eɖo ŋusẽ le ɖevi sia ƒe agbe dzi kaka yina ɖe amegã xoxo dome. Eva vena be ɖevi siawo la nu tsi koba vana be wofɔna gbɔdomefuwo. Gbadomefuwo va tuna ƒomea. Anɔ etɔ la nɔ anyi, nɔ la nɔ anyi kpɔa ewo be efu va dze ɖevia si. Etoa ɖe ma kpa wo. Etɔ aɖe ameke do fua na wò ƒe awɔ, wonya ameke do fua o, vɔa ɖevi sia ɖe kola awɔe ɖo o, wodzia eŋkɔ kɔla ɖo nɛ o, gake mɔ ɖona enɔa me ŋkɔ nɛ. Ne ɖevi sia mava dzidzi o la va ɖo ŋku, mɖo ŋku be ɖevi ɖe va biɔ nɔa se bena ɖe woyɔnɛ be lekea, etsã wova le yɔe tsã be lekea ma, ɖevi etɔa enɔa tɔe nɛ be wobe enu dogo ɖe enu nu ye, vɔa eta via ye do fu nɛ ye sɔ ɖevia sɔ dzi Wosɔ ŋkɔa sɔ ɖo nɛ. Fi sia ɖe ɖevi sia ɖe va sia ɖe, ele be anya be ŋkɔ yi ke woɖo nɛa, eŋkɔa, esɔ kudo ye nɔ ƒe ŋkɔ. Mava dzi tsɔ la nya be na nu ɖe dzɔ le ƒomea me. Ne ɖevi sia va nya be nu ke ne dzɔ ale leke la dzɔ loo, meɖo ŋku be wogblɔ ŋkɔ aseŋ ɖe na ŋkɔa, ɖevi ɖewo va dzi be yewole dzi yewo tɔ. Eye ɖevi sia va yi ɖe akpa tsã loo nɔa dzi be ne mekpɔ yi tɔ egbe oa, yi la ɖe ta nɛ. Yi la wui edzi eɖe edzi etɔ egbe egɔ be ɖevia ne yi ne yi sukulu la amewo hlɔ̃ la woyɔna woatɔ va na wova wɔna nu si ko dzea vɔa ya wova kpɔ be na ya etɔ mele esi o kpɔa ebi na dzi kpɔ eɖe akpasa kplɔ nɔa do enɔa wɔ avu kaka vɛ kplɔe ne toa ke gbe ɖevia medzi dze eme Kpɔ nu siwo wa wole dzɔ le ƒomɔ me gbagbagba zã avi me nyae nyi. Enti ta eva va na eme be ɖe anyi mi yi ɖe miaƒe gaxɔ mea, ɖevi siawo la woɖɔ gaxɔwo tantantantanta. Efi si ke ame ɖeka eve la nɔa, woyi kaka yi alɔfa. Enyi vevesese na wo le ɖevi enuawo me. Sam ɖo ŋku bena wotso na ɖeviwo tsã. Woyɔna nua be brigade pour mineur. Vɔ anyi ka le edzi ɖe be wòale wɔ be dɔ vivi o. Vɔa ne mi yi ɖe gaxɔ mea, E nukae ma aziti mea? Ame sugbɔ ƒe agbe tsia yame le teƒe sia. Womanya miɔ le ɖusi dzi o. Nyi vevesese kple adikuɖuɖu ƒe la, eɖewo la wɔ ƒe ame atɔ̃. Eɖewo do ame ƒu, eɖewo gblẽ alɔ, eɖewo fifi ke womewɔ nu ɖo ta kudo ga tsã o. Eɖewo lia nu kɔ ve fiɔ edɔ. Ŋ, edɔwɔame sia ye va na be ame ɖewo ve fiɔ nusi ke womafiɔ o le wotu. Ɖo le wotɔ zowo wuwo enu gbagbã dzanu siɔa ɖe se fia be na ƒomea gblẽ, ƒomea kaka, ƒomea nɔnɔme nyuie ɖeke me le o. Ena be le míaƒe dukɔa me kple míaƒe dua me egbea, nudrã, tamesesẽ, amewuwu, ametsɔtsɔ, nugbegblẽ wɔwɔ la gbogbotɔ eso ƒomea me. Enye fiƒode ƒe ŋusẽ ɖe si ke zu Ezu ayaƒoƒo alo nɔnɔme ɖe baka me sia me le dua me ale gbegbe bena ne wosɔ ŋku kpɔ mia dzi kpɔ ɖusi dzi la, mele bɔtɛe o. Vevesese kple aɖukugluɖuɖu menyae anyi kpuie ɖe kpo la, fiƒode sia la hiã bena míawɔ dɔ so eŋuti. Fiƒode sia hiã bena míayi mía ɖokui me ne nusiawo le dzɔ. Nusiawo le va eme la, Mawu le ƒo nuƒo na wò. Mawu le gblɔ nya ɖe na wò le dua me. Mawu le gblɔ nya ɖe le aƒewò me, le kɔƒewòa me, le xɔ gãwò me bena, ne nu sia me wòle tom la, menye gbɔgbɔ le wòe nyi o. Nuɖe le dzɔ. Nuɖe ve eme. Gbeɖe ko la, míasɔ gbetɔa wɔ ɖe kea, masɔ gbeta sia ne mama ne aƒo nuƒo ku ɖo. Ɖeke tsã se gɔme keŋ gbeɖa yi ɖo. eh, kó bibli katã dzi. Yo, mu da, mu da akpe nɔ mm. eh, bena wogblɔ nya sugbɔ. Mm. Ne míagblɔ be pipo ɖea, efiɔ bena le nyea nye nu sese gɔmea, efiɔ be eh, yayra be akpasaga. Mm -hmm. Nu ke ti te ɖo Mawu be lɔlɔ̃nu. Mm. Ke gbɔe o la ge ɖe eh, pipo ɖe me si gbeɖe ke be gblɔe va yia, Ojo le Mawu be kpɔkplɔ te. Ojo le Mawu be aʋala te. Ojo le Mawu be lɔlɔnu te. Vɔa Mawu mu dji nɛnɛ o. Ɛ pipo de ya mi na teŋ mi na teŋ tɔɛ me do alo mi na teŋ kpɔ doŋti nɛ le Mawu gbɔ. Egɔn be Mawu ya e na mi mɔ kpɔkpɔ. E na mi mɔ nu kpɔkpɔ. E le gblɔ le ebe e enya me le yi re mia ƒe agbalɛ blave vɔ asi ɖekɛ Kpikpi wuiɖekɛ sɔ yi bla ee wuieve wui wuieve wuietɔ wuiene be na ɖee. Tameɖoɖo nyuie ye yedo ɖe ye viwo ƒe agbe ŋuti la. Ŋutifafa be tame ye yedo ɖe yeƒe viwo ŋuti eye nunyɔname, nudzeedziname be tameɖoɖo yi do ɖe yeƒe viwo ŋuti. Ne ele alea, mɔkpɔkpɔ ŋkɔ bunɔ o. Esu bena asi ɖeko atrɔ ɖe ema ŋuti Asi te, atrɔ yi ɖokuiwò me. Asi te, asa ŋkuvi akpɔ ƒowòmewo me bena ɖe nukawoe nye nukewoe le edzɔ gbogbo ɖe ye ŋu nye wò ɖeka dziƒoʋetɔ o. Nukawoe sugbɔ le ƒomewò me kee nye afɔku alo èti te ɖo Mawu be edodo ŋuti ma? Ne wògbe si te kpɔa, Mawua, amenuvela etɔ ke be nya ebe yi keke babɔ ɖa ɖe lo, ne wògbe va kpɔa, yela nɔ do ŋuti. Do gbe be akpɔ ayi le atrɔ aƒo ŋutinya. Tanya gblɔ bena, Mawu neyra todzinɔlawo e mɔkpɔkpɔ gba le na amesiame ke le nɔnɔmea me lo. Amen. Ŋtia miagba yi edzi kuɖo e miabe ku biblique, mi le gblɔ be ku biblique par correspondance.